Мөнәсәбәтләр. Мөнәсәбәтләрне ничек итеп корырга, ничек итеп төзәргә? Егетләр һәм кызлар арасында булган мөнәсәбәтләр кайда китереп чыгарырга тиеш? Егетләр үзләрен ничек тотырга тиеш? Кызлар үзләрен ничек тотырга тиеш? Кешелек дөньясы яралганнан бирле мәңгелек сораулардыр бу. Минем яныма да, башка психологлар янына да еш кына шундый сораулар белән мөрәҗәгать итәләр. Мин хәзер ялгызым, минем үземнең парымны табасым килә, яисә киресенчә, мин инде үземнең парымны таптым, ләкин безнең ни өчендер төгәл, дөрес, матур мөнәсәбәтләр төзеп булмый, безнең мәхәббәтебез каядыр юкка чыкты, яисә киресенчә, мәхәббәтебез шундый зур, бер-беребезне аңлый алмыйбыз, дип әйтүчеләр бар. Шуңа күрә бу тема һәрвакытта да актуаль булып тора. Бүген без Егетләр һәм кызлар арасындагы мөнәсәбәтләрнең төп биш этабын аерып карыйбыз. Беренче этап, танышу. Танышу этабында без капма-каршы җенес вәкиле белән танышабыз һәм беркадәр генә бер-беребез турында мәгълүматны беләбез. Таныштык, аралаштык, икенче этап, иптәшләр дәрәҗәсенә җитү. Яисә без танышып кына калмадык, безнең нинди дә булса уртак фикерләребез бар, уртак кызыксынуларыбыз бар һәм без аларны иптәшләрчә аралашуда, иптәшләрчә очрашуда барысын да бергәләшеп тормышка ашырабыз. Иптәшләр булган вакытта без егет һәм кыз түгел, ә бәлки егет һәм егет, кыз һәм кыз булган мөнәсәбәтләрне дә мисалга китерә алабыз. Иптәшләр булган вакытта җенес аерымлыгы әле бик сизелми. Чөнки без иптәшләр белән танышып, аралашып ике көн аралаша алабыз, һәм инде шуннан соң бөтенләй дә бу кешене күрмәскә мөмкинбез, очрашмаска мөмкинбез. Минем иптәшләрем бик күп булырга мөмкин, мин аларның кайберләрен хәтта хәтерләп тә бетермим. Мин алар белән конференциядә, командировкада, ялда танышам, аралашам, иптәшләрчә генә. Мөнәсәбәтләрне корам һәм бу мөнәсәбәтләр шунда ук тәмамланырга да мөмкин. Ә инде әгәр дә кешеләр уртак фикерләр, уртак ниндидер вакыйгаларда катнашып кына калмыйча, беркадәр тирәнтенрәк үтәләр икән, өченче этапка килеп җитәбез, дуслык этабы. Дуслык этабында нәрсә мөһим? Биредә Егет һәм кыз мөнәсәбәтләре инде беркадәр төпләнә дип әйтәбез. Биредә без уртак фикерләр, уртак вакыйгаларда, чараларда катнашу гына түгел, ә инде үзеңнең эч серләреңне, үзеңнең хыялларыңны башка кешегә белдерә башлау. Һәм шуның аркылы мин ачыла башлыйм. Мин үземнең күңелемне, йөрәгемне ачам. Теләсә кемгә үзеңнең күңелеңне, йөрәгеңне ачып булмый. Бары тик Дус булган кеше белән генә мин минем өчен мөһим булган ниндидер вакыйгаларны, хис-кичерешләремне уртаклашам. Һәм шушы өченче этапка килеп җиткән вакытта, монда инде егет һәм кыз арасындагы мөнәсәбәтләр шулай ук җенес аерымлыгына нигезләнми, биредә, нинди генә җенестән булуга карамастан, без дуслар булып яшәргә мөмкин. Миңа калса, менә шушы беренче өч этап, танышлар, иптәшләр һәм дуслар, хатын-кызлар өчен дә, ир-атлар өчен дә, егетләр һәм кызлар өчен дә бер төрлерәк үтә. Биредә әлегә сине, үземнең каршыдагы кешене башка җенес вәкиле итеп күрү юк. дәрәҗәсендә. Шуңа күрә чираттагы этап, романтик этап дип атыйбыз, нәкъ менә минем янәшәдәге кеше миңа егет буларак, яисә егетләр өчен кыз буларак ошый башлый. Мин аны танышым, иптәшем, дустым гына түгел, ә бәлки ниндидер тирәнтенрәк, минем өчен мөхим булган кеше итеп күрә башлыйм. Романтик этапның аерым бер билгеләре бар, без боларны барысы да бик яхшы беләбез, алар безнең барыбызга да бик яхшы таныш. Биредә егетләр һәм кызлар бер-берсенә карата булган хисләрен белдерә башлыйлар. Ниндидер эшләр аркылы, ниндидер бүләкләр аркылы булырга мөмкин. Һәм бу безнең табигатьтән салынган, табигатьтән бирелгән әйбер. Игътибар итсәгез, хайваннарда да, кошларда да, табигатьтә дә без моны күзәтә алабыз. Кешелек дөньясында шулай ук кешеләр бер-берсенә карата булган хисләрен белдереп, икәүләшеп, икәү бергә кая да булса хәрәкәт итәләр. Һәм менә шушы ноктада гына без мөнәсәбәтләрнең ярала башлавы турында сөйли алабыз. Күп кенә яшьләр бүгенге көндә менә шушы дүрт этапны, Күрмичә, беренче өч этапта ук инде үзләренә романтик мөнәсәбәтләр турында хыяллар төзеп, хыяллар хыялланып, фантазиядә яши башлыйлар һәм бу мөнәсәбәтләрнең алга таба үсмәвенең сәбәбе дә булып тора. Шуңа күрә мин яшьләргә әйтер идем, егетләргә һәм кызларга Төгәл итеп, әгәр дә сез үзегезгә ошаган кеше белән мөнәсәбәтләр кора башлыйсыз икән, менә нәкъ шушы вакытта без шушы дүрт этапның кайсында икән, дип үзегезгә сорау бирегез. Һәм шушы сорауга дөрес итеп, чын итеп җавап бирү сезгә ярдәм итәчәк моны аңларга. Әгәр дә без, танышып, иптәшләрчә аралашып, дуслашып, романтик этапка егет һәм кыз пар буларак килеп җиткәнбез икән, чираттагы этап безнең җенси мөнәсәбәтләр. Шунысын әйтергә кирәк, җенси мөнәсәбәтләр этабына һәрбер пар да килеп җитмәскә мөмкин. Ягъни романтик этап җенси этапка Итә дигән сүз түгел. Монда, әлбәттә, һәрбер парның үзенең бер юлы бар. Ләкин психологиядә кабул ителгән мөнәсәбәтләрнең үсеше линиясендә без аны нәкъ менә шулай бишенче этап итеп карыйбыз. Ә инде җенси мөнәсәбәтләрдән соң чираттагы этап һәм без аны соңгы этап дип әйтәбез, русча әйткәндә, моногамные отношения, шулай ук аны гаилә мөнәсәбәтләре яисә бергә яшәү мөнәсәбәтләре дип әйтергә мөмкин. Биредә инде мин сине сайладым һәм бүгенге көндә синең белән булырга әзер, риза, дип әйтүе кирәк һәрбер якының да. Мин үземнең күңелемдә төгәл итеп, үземнең кешемне сайладым, шуның белән алга таба гомер итәсем килә, дип әйтә микән, димәк, без шушы соңгы алтынчы этапка килеп җиткәнбез дигән сүз. Якынча әйткән вакытта, Егетләрнең һәм кызларның мөнәсәбәтләре шушы биш этапка сыеп бетә. Һәм инде соңгы алтынчы этап, безнең олы тормышка чыгу, парның җитлегеп, бер-берсе белән булырга карар кылган очракта алтынчы этапка чыгуы да бар. Ләкин бу, әлбәттә, психологлар фикеренчә генә. Ә тормышта бөтенләй башкача килеп чыгарга мөмкин. Әлеге этаплар Ның урыннары алмашырга мөмкин. Мәсәлән, әле мин кешене бөтенләй начар белмим, мин аның белән әле иптәш тә булмадым, ләкин мин шундук романтик этапка кердем. Яисә мин әле кеше белән дуслашмадым, әле без дуслар түгел, ләкин мин шундук романтик этапка күчтем. Алай да булырга мөмкин. Әлбәттә, бернинди пар да нәкъ менә төгәл шушы Биш этап буенча барып, алтынчы этапка килеп җитми. Без төрлечә хәрәкәт итәбез. Һәрбер этапта булу вакыты да төрле. Каядыр без озаграк булабыз. Мәсәлән, таныш булып кына да берәр ай, икшәр ай йөрергә мөмкин. Дуслар булып без ике-өч ел йөрергә мөмкин. Ләкин теләсә нинди дуслык романтик этапка килеп җитмәскә мөмкин. Шулай ук теләсә нинди романтик этап җенси мөнәсәбәтләргә дә, гаилә коруга да китермәскә мөмкин. Үзегезнең парыгыз белән нинди генә мөнәсәбәтләрдә булсагыз да, беренче чиратта үзегездән сорагыз, Миңа бу мөнәсәбәтләрдә ничек? Миңа монда булу ошыймы? Бу минем күңелемә рәхәтлек китерәме? Шушы сорауларга төгәл итеп, дөрес итеп җавап бирү сезгә үзегезне кыерсытмыйча, матур, Яхшы мөнәсәбәтләрдә булып, киләчәктә парыгыз белән романтик мөнәсәбәтләргә чыгып, алга таба да бергә булырга ярдәм итәр. Шуны да онытмаска кирәк, парда һәрвакыт ике кеше бар. Мәсәлән, мин дуслык этабында калырга теләмичә алга таба романтик этапка барасым килә икән, ә минем парым, минем иптәшем анда бөтенләй барырга теләми, аңа шушында да бик рәхәт икән, Мин аны берничек тә колагыннан өстерәп бәхетенә алып килә алмыйм. Һәм моны бары тик кабул итәргә генә кирәк. Чөнки без башка кеше өчен беркайчан да карар кабул итә алмыйбыз. Һәм парда ике кешенең дә хәрәкәт итүе мөһим. Анда хәрәкәт төрлечә була, кайвакыт без бер-беребезгә таба хәрәкәт итәбез, Кайвакыт бер-беребездән хәрәкәт итәбез. Ләкин ничек кенә булмасын, ике кеше дә шушы мөнәсәбәтләрдә хәзерге вакытта калырга теләк белдергәндә генә киләчәктә нәрсә дә булса килеп чыга ала.